U l-vjaġġ ikompli. Issejjaw nidħlu flimkien għall-aħjar raħal fosthom, minn triq imgħawġa u dejqa, li l-perit tagħha għal dak li hu ta' wiċċ fil-mijiet ta' snin ilu donnu kien il-biżnannu tal-perit governattiv li taħtu nbnew il-Ħamrun u taslim għal-lum. Fhimtu? Innutaw illi u qed jippreparana għal fatt illi għalkemm se se jmaqdar il-mod kif inhu mibni dan ir-raħal, dan terġa' jiġi l-aħjar wieħed fosthom. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw qed jgħidilna qed jimplikanna l-irħula l-oħrajn. Għaliex ma jogħġbux dan ir-raħal jew jew x'inhu x'inhi dik eh, dik il-kwalità li hemm fl-istruttura tar-raħal li ma toġbux. Il-fatt li m'hemmx toroq dritti u wisajn, il-fatt li mhijiex essenzjalment belt, il-fatt li r-raħal mhuwiex il-belt metropolitana bħal Pariġi u bħal Londra, li hu żgħar u li hu ħabb u li hu qammira, imma raħal ċkejke, fqir, li baqa' lura f'ħafna aspetti u li eh, għandu t-toroq dojo, għandu n-nies bla skola, kważi kważi tieħu l-impressjoni li l-istruttura tar-raħal, l-arkitettura tar-raħal tirrifletti in-nuqqas ta' edukazzjoni speċi nuqqas ta' ftuħ illi hu jistenna li l-Maltin ifittxu. U f'dan is-sens ukoll jgħaddi kumment fuq il- ejja ngħidu l-irħula li iktar jixbħu l-bliet, ġveri l-ħamrun u taslima li imbnew b'mod li minn flok jirrifletti l-avvanzi fil- fil-pjanar urban irrepetaw il-mod kif imbena, imbnew daw il- daw il- daw l-irħula kbar jew dawn il-bliet żgħar jirrifletti eh, l-istess eh, żbalji biex ngħidlek kif kif jarhom mamo eh, tal-irħula. Bħal dejjem għandek il-kontradizzjoni tipika ta', ta mamo, mamo li jħobb ħafna l-ħamrun, mamo li probabbilment iħares lej taslim ma' bċerta ammirazzjoni, probabbilment, imma li xorta waħda jara fihom il-limiti illi jara f'Malta kollha fl-aħħar mill-aħħar. Dik il-fimtu ġbet qed niġbdilkom l-attenzjoni għaliha għaliex qed ifakkarna kontinwament li qed jirrakkonta u li qed ikellem lill-udjenza tiegħu bħalma il-gwida ikellem lill-viżitaturi li jkunu din iżuru post. il-narratur qed jagħmilha ta' gwida u interessanti wkoll ir-referiment tiegħu għal Ħamrun huwa wieħed minn 26 riferiment li għamel għal Ħamrun f'dan ir-romanz illi ħafna minnu huwa ambjentat New York. U din hija indikazzjoni oħra li dan huwa rumanz dwar grupp ta' Maltin li qegħdin fl-Amerika, imma li fl-aħħar mill-aħħar iktar moħħhom f'Malta milli moħħhom fin-New York li qegħdin iżuru, li qegħdin jgħixu fiha suppost. Imma indikazzjoni wkoll li n-narratur moħħu fil-Ħamrun, il-narratur moħħu f'Malta, n-narratur moħħu biex permezz ta' rakkont tiegħu tal-emigrazzjoni ta' dal-grupp ta' Maltin jitkellem fl-aħħar mill-aħħar dwar Malta, dwar il-gżira li minna jitilqu u li fl-aħħar mill-aħħar kontra il-pjanijiet oriġinali jerġgħu lura eh, leha eh, fqar daqs kemm kienu qabel jekk mhux iżjed probabbilment ifqar milli kienu qabel tel u sempliċement għax il-flus li, li, li ġemmaw jew li selfu biex ikun jistgħu jemigraw jisifru nefquhom u ma ġabu xejn lura magħhom. Fil-fatt waħda mir-raġunijiet għaliex eh, jerġgħu lura Malta hija li spiċċalhom kollox, li spiċċaw b'xej, eh, litteralment ta' fuqhom senduqhom wara l-ħruq li seħ fil-kamra eh, tagħhom minħabba frappawl. Interessanti wkoll li ħafna mill-abbonati tiegħu kienu mill-ħamru nafu mill-lista ta' abbonati li kellu r-romanz u li mamu pubblika fl-aħħar ta' ktib tiegħu li kellu eh, numru ta', ta abbonati mill-ħamru stess tifhem għax daw kienu nies li ju kien jafu u kien jagħmilha magħhom u probabbilment kien jippromuovi romanz eh, fosthom Innutaw il-kummenti tiegħu, il-ħofor fl-art, il-ħwejjeġ minxurin fit-twieqi, il-ħwejjeġ minxurin biex ngħidlek fuq it-triq. U allura din l-impressjoni kontinwa li dan huwa post dan huwa raħal illi għadu lura li ma, ma, ma mexiex il-qudiem, illi ma mhux qed jara l-avvanzi, mhux qed jagħmel l-avvanz illi għamlu bliet Ewropej. U għalhekk kumbat il-riferiment għal Gramastru Ximenes li għaw isejjaħlu Xemines, eh, probabilment biex jilab anki, anki bismu, mm, dar riferiment għal Ximenes biex jitkellem fuq Malta bħala fuq darra għal antik ħafna imma li baqa fl-antik. Baqa fil- Kurżità wkoll, ruminell huwa lenza tal-qluħ jew tal-arbli jew tal-bnadar jew lenza li tintuża fuq il-vapuri, fuq il-biċċi tal-baħar, ħabel tal-bennejja mibrun fuq innifsu li mdaħħal f'buzzel jittalla u jitniżżel biex jadduh minnu bil-ġbid jew irreħu minn isfel, speċi huwa ħabel li tkun tista' ġġebbdu ehm, minnaħa biex biex tistiraħ. U ikompli mbagħad bil-biżjara tiegħu stennu ftit ħbieb ngħaddu mġembin li ma niddubbaw xi daqtejn ta' żewġ minn dak il-ħmar. Ir-riferiment tal-ħmir fir-romanz huwa indikazzjoni oħra għal mamo ta' kemm baqa' lura pajjiżna, kemm baqa' lura ehm, il-pajjiż li huwa qed jitkellem fuq li fl-aħħar mill-aħħar huwa Malta mhux New York. Naturalment hawnhekk għadhom Malta, l-emigranti għadhom ma telqux u in-narratur qed idawwarna mal-inħawi li fihom jgħixu. Imma matul ir-romanz jirreferi kemm il-darba għall-preżenza tal-ħmir f'Malta u dan għalih jirrappreżenta in-nuqqas ta' avvanz teknoloġiku, in-nuqqas ta' modernità li hemm f'Malta u li lilu tkiddu. L-istess ħaġa ir-riferiment tal-fanal jaħdem biż-żejt meta Eh, fi New York speċi għandek għandek il-lampi, għandek l-elettriku, għandek l-avvanz teknoloġiku, għandek l-infrastruttura tal-belt illi s-saxħar u taġġeb l-emigranti Maltin. Innutaw ukoll li ikompli b'din it-teatralità li diġà rajna fil-bidu ta' dan ta' din id-dawra li qed joħodna dan in-narratur gwida. Innutaw li qed jitkellem qisu verament qiegħed fil-post, verament qiegħed isejjaħ lil ħaddieħor. Għaddilha u intoj li ma jqattarx xi qatra żejt fil-pastizz ta' kappellek u jixgħel. Li literalment hawnhekk għandna għandna x-xena li li timbena qudiemna. Nimxu ftit iżjed, hu ara kif inhi mitlufa d-dar xini kbira tidher li hi ta' żmien is-slaten. Għajb li qiegħda f'dad-dieq kollu, f'dad-djuq kollu. Tgħid jaf biha temiżammit, dan ir-riferiment għal temiżammit huwa wkoll interessanti għaliex l-ewwel nett qed jirrikonoxxi ix-xogħol ta' temiżammit illi permezz tal-kitbiet tiegħu, speċjalment ta' novelli tiegħu, manki x-xogħol tiegħu fil-qasam tal-folklor, Jiddokumenta l-ħajja popolari, l-ħajja tal-poplu iż-żgħir, il-ħajja tal-bdiewa speċjalment, fil-ħajja tal-kampanja. Imma naħseb li dan huwa riferiment ukoll għal kitbiet ta' Temizamit huwa kumment ftit ironiku dwar il-kitbiet ta' Temizamit. Għaliex? Għaliex Temizamit eh, li fl-aħħar mill-aħħar kien kien professjonista, kien bniedem li kellu ċerta pożizzjoni fis-soċjetà, jitkellem fuq il-ħajja tal-bdiewa minn ċerta distanza, jitkellem fuq il-ħajja tan-nies tar-raħal minn ċerta distanza. Minn pożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar ta' superjorità. Waqt li mamu qiegħed fost in-nies, missieru stess kien bidwi, missieru Pawlu stess kien bidwi, u stess kien ikun, kif jgħidilna Francis Gallia fil-biografija tiegħu, Ġwan Mamo ħajtu ħilietu, u stess kien ikun ma' missieru fl-għalqa. Jiġifieri, hawnhekk Ġwan Mamo qed iħares lej Temmi Zammit bħala wieħed minn dawk il-nies, minn nies ta' raħal, forsi anki wieħed minn dawk il-bdiewa li qed josserva eh, ta' miżammit. In-narratura għek ta', ta Mamo huwa huwa l-oġġett tal-ħarsa ta' temi zammit. U naħseb minn hemm ġejja l-ironija tal-riferimenti għal temi zammit, għax għalih temi zammit jirromantiċizza il-ħajja tal-raħal, jeżotiċizza, jagħmilha xi ħaġa eżotika, isu isu xi ħadd li eh, qed josserva minn pożizzjoni privileġġjata u jiggosta dak li qed jara u jippatronizza ftit jew dak li eh, qed jara u lin-nies li qed jara. Jarahom ħelwin, jarahom simpatiċi, jarahom intelliġenti bil-mod tagħhom naturalment. Jammira l-mod kif jilagħbu bil-kliem daw il-bdiewa li hu jintervista. Imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem donnu hekk qed jimplika n-narratur ta' Mamo, dejjem minn pożizzjoni ta' privileġġ, pożizzjoni ta' ċerta superjorità soċjali u kulturali. Ir-riferiment għal karittun l-istess ħaġa, l-espressjoni jinsaqqu l-ħass. Wasanna fil-fetħa jgħid. Għaller wieħ fl-aħħar sibna ruħna fil-misraħ ħajjet Alla. Ħa xarja ta' raħal għalhekk in-nies tawn jifilħu. Issa hawnhekk qed ikun ironiku hawnhekk qed jifraħ, juhu pjaċir, bl-arja tar-raħal, bil-ftuħ li jsib fil-misraħ. Għaliex ehm, verament qed juhu pjaċir, għax l-arja tar-raħal taħjih, jew qed qed jiġbed saqajn dawk li eh, iħarsu lejn ir-raħal b'dan il-mod, għal darbohra b'dan il-mod kważi romantiku. Jiena naħseb li verament qed juhu pjaċir bil-ftuħ u innutaw speċi u jmaqdar id-djuq, id-djuq fiżiku, id-djuq arkitettoniku, id-djuq speċjalment mentali. waqt li u jammen fil-ftuħ u jrid l-arja. U l-arja tar-raħal toġbu. L-arja ehm, l-arja tar-raħal qed jirrappreżenta bħala arja diġà fl-1931 qed jippreżenta bħala arja iktar safja li tagħti iktar saħħa lin-nies U dan jorbot tajjeb naħseb ma l-interess tiegħu fil-bidja, fil-kampanja b'mod ġenerali, ma anki speċifikament fil-bidja. Eh, Mamo li ħares lejn il-bidja bħala vokazzjoni, bħala xogħol nobli. Imma xogħol li jrid jimxi wkoll ma' żminijiet. Ma naħseb illi anki fih hemm l-imħabba tipika tal-kittieba lejn il- lejn il-kampanja, lejn il-ftuħ tal-kampanja, lejn il-kuntatt man-natura. Għandek kważi eh, din il-vokazzjoni pastorali li, li dejjem naraw fil-ħafna kittieba ħanajdu hekk. Minkejja li mamu huwa il-bniedem li jara fil-belt metropolitana l-aħjar eżempju, l-aħjar espressjoni tal-avvanz tal-bnedmin, eh, tal-razza umana. Din hija waħda mill ma ngħidilix kontradizzjonijiet, imma żewġ uċuħ ehm, tal-istess personalità fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri rajniha kemm il-darba matul ir-romanz din il- din l-imħabba u d-disprezz fl-istess ħin lejn il-kampanja, lejn Malta, lejn id-drawiet, lejn il-likel, lejn l-għana, lejn il-festi. Minn banda hemm ċerta ammirazzjoni, minn banda jissaħħar u mill-banda l-oħra jerhom bħala sinjali ta' nuqqas ta' avvanz, ta' nuqqas ta' modernità f'Malta li baqgħet lura. Um, interessanti wkoll it-teknika li qed juża, ġifieri mela l-ewwel idaħħalna f'nofs ix-xena mill-ewwel. Ġifieri m'hemmx m'hemmx preparazzjoni għax-xena għax-xena, dieħlin in medias res, f'nofs l-azzjoni. Mhux jgħidilna fl-ewwel sentenza tar-romanz, mela, quddiemna għandna grupp ta' żgħażagħ jew viċin tal tazzuntier hemm grupp ta' żgħażagħ li nġabru biex jitkellmu bejniethom. il-ħin huwa wara nofsinhar, ma nafx qed nimmaġina tip ta' ftuħ ieħor. Mhux dak it-tip ta' ftuħ li jtina. Ma jtina ftuħ illi fih immorru f'nofs il-konverzazzjoni. U laqas hija konverzazzjoni li naqbdu għam il-bidu. Bonġu, kif inti, jew x'minnek, le, mhux introduzzjoni tal-karattri li xulxin, le, mill-ewwel qed ikellmu f'nofs dak li qed jgħidu li xulxin, mill-ewwel qed ikellmu xulxin. U nafu li diġà kienu qed jitkellmu qabel. Inħossu għadin mill-ewwel. Ma mbagħad jagħmel. Mela wara li jtina din ix-xena, wara li jtina dan id-diskors, insomma, għax bil-kem tista' dajla konverzazzjoni, bil-kem tista' dajla diskussjoni bej daw il-karattri. Kulħadd jgħid tiegħu kważi bla ma jisma' lill-oħrajn. Kulħadd irid jiddandan u juri xjafu u jesprimi insomma anki il-preżunzjoni tiegħu. Mela l-ewwel naraw din ix-xena, eh, naraw din id-diskussjoni, nidħu f'nofs din konverzazzjoni, diskussjoni għidu l tridu, f'din il-laqa ta' bejn daw il-karattri. U bat jgħidilna li se jdawarna mar-raħal. U kif idawarna mar-raħal? Jibda minn min, min fejt jitkellmu dawk iż-żgħażagħ u mbagħad joħroġ il-barra? Le. Ħalli kieku jarġa' jibda. Il-gwida Jagħmel bħalma ħafna drabi tagħmel il-kamera tal-films, li tibda mill-bogħod u bil-mod il-mod, triq wara l-oħra jew dar wara l-oħra jew sqaq wara l-ieħor, tasal lejn l-ispazju prinċipali, il-lok prinċipali, l-imkien prinċipali fejn qed isseħħ l-azzjoni. Nibdew mill-bogħod, u bil-mod il-mod nersqu lejn ix-xena ta' daw iż-żgħażagħ. Bil-mod il-mod il-kamera toħodna eh, lura minn fejn bdejna fil-fatt. Mela bdejna, bdejna fin-nofs, ħriġna l-barra. Umbat, wara li ħriġna l-barra, bdejna mixin bil-mod il-mod arġajna lej dak il-nofs, lej dak il-ċentru fejn tiseħ. Kollox fejn tiseħ l-azzjoni, fejn jitkellmu daw il-karattri. Tħanna fil-misraħ, issa nistgħu naraw għaliex għax qabel fid-djuq ma stajniex naraw di kollha kważi jekk irridu nistgħu nqisuha bħala metafora le ta' Malta, Malta li hija raħal malu bid-dju moħ malu eh, minar dawl Malta li raħal mhux imdawwal. Arahom hemm dawk iż-żgħażagħ li smajnihom l-ewwel jitkellmu, x'jinġabru fuq it-tsuntiera ħdejn is-salib. Jiġifieri, minflok ħadna il-gwida minflok beda minn fejn iż-żgħażagħ, derlu li jrid itina l-kuntest. Għaliex għax it-tsuntier, il-ftuħ tal-misraħ, mhuwiex eżempju tajjeb biżejjed ta' fej ta' fej jgħixu daw in-nies, tal-ispazju li sawwarhom lil dawn il-karattri. Jidirlu li għandu, il-narratur jidirlu li għandu joħodna fit-toroq dojo u mawġin fej trabbew, fej trawmu, fej jissawru, dawn il-karattri, biex imbagħad joħodna fejn jiltaqgħu. Imma fejn jiltaqgħu dak il-ftuħ ma jirrappreżentax il-djuq ta' ħsib tagħhom. Araw kif se juża din l-anafora tal-min, min riesaq bil-pali ta' jdejh fi ħżiemu lejn dawk li diġà nġabru, Min b'subgħajh il-kbar ta' jdejh fis-sidrija, u min b'idu l-waħda fil-but tal-qalziet u b'idu l-oħra jtalla' l-frenża minn taħt il-kappell, li ta' xi wħud għamla qasrija minn ta' Temnewwel, resqin bil-lajma lejn min qed jitkellem. Iwa, sewwa qed tgħid, Ismagħhom jitkellmu. Sewwa qed tgħid, Ġan Nikol. Mela, l-ewwel nett, arġajna bil-anonimità daw il-karattri huma rappreżentati mill-azzjonijiet tagħhom, mhux mill-min isimhom, mhux mill-identità tagħhom, l-identità individwali tagħhom. Dawn huma karattri kkaratterizzati, rappreżentati minn dak li jagħmlu. Imma tieħu l-impressjoni li ħafna minnhom hekk iġibu ruħhom, jiġifieri daw daw it-tlieta min min u min dawk it-tlet eh, eh, dawk it-tlet eh, kelmiet min jirrappreżentaw tliet karattri differenti imma li fil-fatt huma tliet karattri li huma l-istess, kollha karattri ċatti. Ismagħhom jitkejt. Sewa qed tgħid, sewa qed tgħid jirrepeti. Innutaw mill-ewwel li Ġan Nikol huwa eh, irrappreżentat eh, minn min, min ripetizzjoni, mill-fatti li qed jitkellem ħafna imma ma jgħid xej fl-aħħar mill-aħħar u jirrepeti fil-fatt anki dak li qalu l-karattri ta' qablu. Ġveri issa morna lura mhux biss fil-misra, imma morna lura f'nofs il-diskussjoni bej daw il-Malti li beħsibhom jitilqu bej daw iż-żaza kif sejlhom. L-Amerika hemm ħafna x'tagħmel jgħid. Hemm il-flus. Niġu sinjuri, aħna Maltin. Ħadd u f'xejn ma jagħmlilna bżieq għax-xogħol. Ebda azzjon ma jiksirna. Immorru u niġu imdaqqsa. Imbagħad tara. Għaliex qed jgħid immorru imdaqsa, immorru niġu lura sinjuri, kif jgħid, niġu sinjuri. Ħadd u f'xejn ma jagħmlilna bżieq għax-xogħol, speċi aħna kapaċi għax-xogħol aħna naħdmu u l-bqija. Il-verità li se naraw fir-rumanz hija pjuttost bil-maqlub li huma ma jirnexxilhomx isibu xogħol u jibqgħu jibqgħu fih, ma nieħdux l-impressjoni li huma partikolarment ħabrieka, ma żgur ma nieħdux l-impressjoni li għandhom xi xi sena partikolari, xi ħiliet partikolari. U anki riferiment għal bżieq, speċi ma tantx jagħti impressjoni tajba ta' dan il-karattru, ġifieri meta tqis li dawn huma karattri li regolarment jobsqu u jagħmlu azzjonijiet bħal daw, speċi riferiment għal bżieq li ħaddieħor ma jagħmlilniex bżieq għax-xogħol, speċi ma jħabbatix magħna għax-xogħol ma, ma jaħdimx eh, tajjeb daqsna jew iżjed minna jew daqsna. Ehm, jatina l-impressjoni li id-diskors huwa frivolu, huwa pruzuntus, huwa pretenzjuż u m'hemmx anke rispett lej l-oħrajn, hemm ċerta Hemm ċerta banalità fid-diskors u hemm anki ċert ċert mhux biss nuqqas ta' edukazzjoni imma nuqqas ta' rispett lej lej ħaddieħor. Araw l-espressjonijiet li hu juża kontinwament minflok Santa Marija jgħid Santa Marija, intrement, eccetera. Ehm, eh, il-kelmiet kollha li jidru eh, diffiċli mbagħad kif edna qegħdin fil-glossarju fl-aħħar tal-ktieb tar-raba' edizzjoni ta' dan ir-romanz. U dan kollu li li ħadna l-impressjoni tiegħu aħna u naqraw daw l-ewwel siltiet, insomma, din l-ewwel silta mir-romanz, jikkonfermah il-narratur li hawnhekk jaqbeż fin-nofs u jgħidlilna u jgħidilna u kif għandna ninterpretaw lil daw il-karattri. Jgħid li dawn huma injoranti, fanatiċi u bigotti. Eh, li jidaw il-ħin kollu għal kull ħaġa ta' xej u U allura ehm, jikkonfermaw bil-mod kif jitkellmu, bil-mod kif iġibu ruħom, in-nuqqas ta' edukazzjoni tagħhom, l-injoranza tagħhom, il-fatt li ma jafux iġibu ruħom mod ieħor. Il-kelma fanatiku jew fanatku jew fanatiċi juża regolarment fir-rumanz, jew juża kemm il-darba fir-rumanz. U għandha dan is-sens naħseb jiena fir-rumanz ta' karattri illi m'għandhomx sens ta' qies, ma jużawx ir-raġuni. iħallu l-emozzjonijiet jiġru bihom, ma jqisux lil dawk ta' madwarhom, ma jipprovawx jirraġunaw. F'dan is-sens huma fanatiċi, mhux biss għax huma fanatiċi tal-politika jew tar-reliġjon, imma għaliex huma fanatiċi fil-mod kif jaħsbu, il-ħsieb tagħhom, jew aħjar l-imġieba tagħhom, eh, li ġej ovvjament minħabba l-mod kif jaħsbu jew ma jaħsbux. L-imġiba tagħhom hija fanatika, hija saġerata, hija bla bla is, bla kontroll, bla raġuni. Għax huma għax huma ma jafux, għax m'għandhom skola, għax m'għandhomx għarfien, għax m'għandhomx edukazzjoni, għax m'għandhomx manjieri, għalhekk injorant u għalhekk ukoll bigott. Umbat jikkummenta eh, fuq il-fatt tal darbohra din hija sa interpretazzjoni suġġettiva ħafna tal-narratur. Jikkummenta fuq il-fatt li skontu inna skont in-narratur dawn in-nuqqasijiet tal-Maltin mhumiex ħtija tagħhom, huma ħtija ta' dawk il-Malti, importanti nagħmluha ċara, ħtija ta' dawk il-Malti illi għandhom l-edukazzjoni, għandhom l-iskola, għandhom il-mezzi finanzjarji, għandhom il-kapital ħanajdu hekk eh, soċjali, kulturali, edukattiv, politiku, finanzjarju u ma jużawx biex jgħinu lill-maġġoranza tal-Maltin li huma bla skola, bla edukazzjoni u bla manjieri. F'dan is-sens, il-ħtija jixħetha fuq min għandu l-poter fis-soċjetà Maltija u dan il-poter ma jużax jażel li ma jużax biex jgħin lill-maġġoranza tal-poplu kif tistenna li jagħmlu pereżempju r-rappreżentanti tal-poplu, il-politiċi, fil-Parlament Malti, dak il-Parlament tal-Awtonomija, ehm, biex nuża l-kelma tal-lum Parlament sewwa, eh, dak il-Parlament magħmul minn rappreżentanti tal-poplu illi inħoloq bil- eh, bl-awtonomija li natat lill-poplu Malti li kiseb il-poplu Malti fl-1921 minant l-autoritajiet koloniali Ingliżi l-autonomija fuq numru limitat ta' kwistjonijiet lokali biex ngħidu hekk. Imma mbagħad hemm din il din ir-referenza dan ir-riferiment għall-estażi ta' l-oratorija. Espressjoni li jiena użajta biex f'sens differenti fid-daħla tiegħi għal dan ir-romanz. Xiġveri din l-estasi tal-oratorija, ġveri il dawn il-karattri il-lingwa sabiħa tagħhom qed jgħid b'mod sarkastiku huwa da, huwa il-klim vojt, huwa ripetizzjoni, huwa t-tajjir u l-bqija. Mela b'mod sarkastiku ħafna qed jitkellem fuq din l-estażi, l-ferħ kbir, l-għena kbir kważi tal-użu sabiħ tal-lingwa Imma naturalment fil-każ ta' dawn il-karattri huwa eżattament bil-maqlub. U mbagħad jgħidha bit-Taljan ukoll, le fioriture jgħid retorike, speċi il-lingwa li tant tintuża b'mod sabiħ li jisa fjuri. Isa, isa, isa wart din il-lingwa, il-wart retoriku. Naturalment u għet jirreferi eżattament eh, bil-maqlub għal mod kif huma kontinwament jużaw il-lingwa mhux biex isebħu imma biex ikissru, biex jgħajru, biex imaqdru, ħafna drabi biex ma jgħidu xejn jekk mhux ifakkru lil ta' madwarhom li huma qegħdin hemm, li jridu jagħtu kashom, li huma importanti. U allura għandek il-kelma li tintuża kważi kontra l-kelma. Il-kelma li tiċċaħħat mill-funzjoni komunikattiva tagħha f'sens f'sens pożittiv, f'sens kreattiv. Jibqgħu jħolmu insomma ehm, Grigor joħlom li se jmur u se